u lejn ir-relazzjoni li kellu mal-komunità Protestanta f'Malta. Vassalli kien jgħix f'wieħed mill-aktar żminijiet imqallba fl-istorja ta' Malta. Dawn kienu żminijiet ta' rivoluzzjonijiet, b'ideat ta' libertà u fraternità, iż-żmien tal-Illuminiżmu. L-aħħar snin tal-Ordni kienu mimlija taqlib. Vassalli kien bagħat xi suġġerimenti lill-Gran Mastru dwar kif is-setwazzjoni ta' Malta tista' titjieb. Fost dawn is-suġġerimenti nsibu, li l-Ordni jwaqqfu l-ġlied minn mal-Musulmani, li l-portijiet Maltin jinfetħu għall-kummerċ mal-pajjiżi kollha, u li l-Maltin jipparteċipaw fil-gvernijiet tal-Ordni. Imma minn dawn is-suġġerimenti xejn ma ntlaqt. Allura ġara illi Mikiel Anton Ħa joħodha kontra l-Ordni issa u ingħaqad mal-Partit tal-Ġakbini. Ingħaqad mal-Partit tal-Ġakbini. Issa ġara li dal-Partit tal-Ġakbini kien qiegħed jagħmel konfoffa kontra l-Ordni. U Mikiel Anton sab ruħu wkoll f'din iċ-ċirkustanza. Tant li inqabad li seraq u sħabu serqu l-armi mill-armerija ta' Ħal Qormi. Fl-1797 kien hemm kumplott kontra l-Ordni, iżda dan inkixef. Vassalli kien parti minn dan il-kumplott. X'ġara eżattament? F'din il-konfoffa kien imdaħħal ukoll Hompesch li wara kien ħa jsir dan Gran Mastru. Jista' tarġa li Hompesch kien wieħed minn dawk li Kien membru tal-kummissjoni li ħa tiġġudika lil dan Vassalli u sħabu. Tista' taħseb, jiġifieri, Vassalli ħa jikxef pereżempju li kien hemm ħompex? Fil-fatt nafu li meta kien il-ħabs, din itijielna Panza Vecchia, meta kien il-ħabs, xi ħadd fid-dlam mar jgħidlu ara ma tikxifx lil ħompex. Fil-fatt ġara li l-Kummissjoni ma tatx il-mewt lil Vassalli imma tefgħatu l-ħabs irrikasli u minn hawn Vassalli mbagħad telaq lejn l-Italja. Fl-imblokk tal-Franċiżi, Vassalli nqabad fil-Belt. Fl-istess żmien nafu li tilef lil ommu. Żgur li ma kienx żmien feliċi għalih. Hekk kif ħareġ mill-Belt ma qatluhx kif qatlu lil ħaddieħor, iżda ġie arrestat. Imbagħad, kif ġew l-Ingliżi, Vassalli spiċċa eżiljat għal kważi 20 sena. Ħareġ mill-kampanja u kif ħareġ mill-bombi, mill-bieb tal-bombi, ġie arrestat. Ġie arrestat Vassalli. Meta kien arrestat ir-Rikasli, hemmhekk issa ħa niltaqgħu ma' missier Fortunato li ħa nsimmuh il-quddiem. Qed tifhem? Fil-fatt jgħidilna li tant kien tant kien ħadha bi kbira. li l-Maltin ma laqgħuhx, li l-Maltin ma fehmuhx, li tant kien iħobbha lil Malta dan, li għalih Malta kienet in-nazzjon. Fil-fatt insibu wkoll li qrieh. Xahar huwa qalu. Fil-ħabs kien anka jgħid illi jsir Mislem, mi faccio Turco. Anka kien jaqra, kien jaqra lill-ħabsin l-oħrajn biċċiet mill-Koran u jfissirhomlhom. Fl-1800 beda s-sena ħażin għax eżiljah Ażiljawh u dam eżiljat għal għoxrin sena. Fejn mar dan? Hu u ħafna partiġġjani Franċiżi, għax kien hemm ħafna partiġġjani Franċiżi, eh? fil-fatt nafu li kien hemm eluf dawn, eluf, u dawn kienu jkunu ikantaw is-sajra Il-kanzunetta dawn il-kanzunetta rivoluzzjonarja fuq il-bastjun ta' Sant Iermu. Dawn ħafna minnhom ġew eżiljati bħal Michel Anton Vassalli. L-ewwel marru Korsika u mbagħad bħal Vassalli ħafna minnhom ukoll marru isfel ta' Franza. Issa imma kien hemm problema għaliex il-Franċiżi ma kellhomx qoton. Għaliex il-qoton li kienu jġibu mill-kolonji ma setawx għax il-vapuri Ingliżi kienu qegħdin jossedjaw dawk il-kolonji. Allura Napuljun ħareġ isa x'naqbad ngħid jiena sejħa biex kull min jaf xi ħaġa kif gabbar il-qoton jgħidlu. Fil-fatt mi kien għandhom vassalli li kien minn ħażibux dan kien jaf kif ikabbar il-qoton u kida panka ktib, panka pamphlet zaħir fuq kif itkab u intażilu u sar dan li kien Anton Vassalli, il-head, il-kap ta' dawk li kienu qegħdin irabbu, ikabbru il-qoton f'isfel ta' Franza. U dam hemmhekk għal ħafna snin. Ma nistgħux insemmu lil Vassalli mingħajr ma nsemmu lil Fortunato Panzavecchia. Min kien dan il-bniedem u xi rwol kellu f'ħajjet Vassalli? Insibu wkoll xi nies li Vassalli kien jafhom. u li xi drabi tkellem magħhom. Fost dawn insibu lill-Kanonku Fortunato Panza Vecchia. Panza Vecchia kien jafu lil Vassalli u probabbli kienu ltaqgħu flimkien meta Vassalli kien jgħallem il-Malti l-Università. Vassalli wara kollox kien l-ewwel professur tal-Malti l-Università meta Panza Vecchia kien is-segretarju tal-Kunsill tal-Università. Panzovecchio kien qed jikteb l-istorja ta' Malta fuq l-aħħar żmien tal-Ordni u kien staqsih lil Vassalli fuq il-ġrajjiet li kien għadda minnhom ehm, li kien għadda minnhom hu. Ehm, u Vassalli fil-fatt kien qallu fuq ġrajjiet ehm, li seħħew ehm, fl-aħħar żmien tal-ordni u s-sem tiegħu li kellu fil-konġura kontra l-ordni. Ma ninsewx li Vassalli kien kien iġġieled għad-drittijiet tal-Maltin dejjem bil-ħsieb li l-Maltin ikollhom rajhom f'idejhom. Eh, daw l-affarijiet ma tantx insibuhom fil-dokumenti ma nsibuhom fin-notamenti privati ta' Fortunato Panzavecchia. Vassal li ritorna Malta bħala bniedem fqir, b'ta' fuqu senduqu u fi stat ħażin ta' saħħa. Kif irnexxilu jgħix? Ġie lura Malta fl-1820. Kien ħa jibqa' ħaj disa' snin oħra. Bniedem fqir dan. Bniedem fqir. U għallew il-Bedeati il-lezzjonijiet tal-Franċiż, għaliex dan tinsiex li dam tant snin Franza, kien jaf il-Franċiż tajjeb jiġifieri. Bedeati il-lezzjonijiet il-privat tal-Franċiż. Imma mbagħad inqalgħet biċċa xogħol oħra għalih. Kien hawn il-missjunarji Protestanti Malta. Għaliex meta l-Ingliżi ġew Malta, ġew ukoll il-missjunarji. Il-missjunarji Protestanti kellhom żewġ ideat. L-ewwel nett, illi minn Malta jippruvaw jikkonvertu il-pajjiżi ta' madwar il-Mediterran. Allura ġabu tliet stamperjiji u bdew jistampaw eluf ta' eluf ta' Bibbji. Bibbji bit-Taljan ħalli jmorru l-Italja, Bibbji bil-Grieg, Bibbji bl-Għarab, bl-Għarbi, Bibbji bit-Tork, dik kienet l-ewwel waħda. Imbagħad kellhom idea oħra imma li jekk jista' jkun jikkonvertu lill-Maltin.
Lejn l-aħħar ta' ħajtu, Vassalli tqabbad mill-komunità Protestanta f'Malta biex jittraduċi l-Vanġeli. Għaliex?
ta' fqir li kien xogħol għal xi ħadd li tarat bħalu ma kienx hawn, ipprova jagħti lezzjonijiet tal-privat tal-Franċiż. Tliet snin wara li jiġi insibuh eh, mitħla ta' John Hookin Frere, li kien jgħin finanzjarjament lil-letterati Maltin, u dan Frère laqqgħu mal-Protestanti Ingliżi li kienu qegħdin jisfurzaw biex jistampaw il-Vanġeli bil-Malti għaliex il-Protestanti ovvjament jemmnu li l-Vanġeli u l-Kotba Mqaddsa m'għandhomx ikunu bil-lingwa Latina imma għandhom ikunu bil-lingwa tal-post biex jinftehmu mill-kotra. U min kien aħjar minn Vassalli biex ikun it-traduttur tagħhom? Il-Protestanti jiftaħru li żammew idejhom miegħu u wara li thom stima huma qatgħulu tliet kwarti tagħha, jiġifieri Vassalli tħallas kwart jew inqas minn kwart tal-istima oriġinali. Vassalli beda jikkollabora mal-Protestanti ma ma għandniex xhieda li kien qaleb Protestant, lanqas ma għandna xhieda li kien baqa' Kattoliku, jiġifieri ma nafu xejn. Li nafu huwa li meta miet, il-kappillan jiddeskrivih bħala persuna sospetta. Sospetta jiġifieri ma kienx konvint li kien qed jgħix ħajja ta' nisrani prattiku. Ir-raġuni tista' tkun li Vassalli ma kienx miżżewweġ bil-Knisja. L-informazzjoni fuq it-traduzzjoni Maltija tal-Vanġeli insibuha fil-manuskritti li hemm ippreservati fil-Bibljoteka ta' l-Università ta' Birmingham. Għandhom taqsima ddedikata għaċ-Church Missionary Society li hija dik l-għaqda Protestanta li Vassalli kien jaħdem magħha. Illum il-ġurnata fuq l-internet insibu anke ir-reġistri, speċi ta' ġurnali li kienu jippubblikaw in-nies taċ-Church Mission Society u li fihom isemmu lil Vassalli. Dejjem jgħidu kuntenti ħafna bix-xogħol tiegħu imma ma jaqbilx li jsemmuh b'ismu. Fil-fatt, eh, il-Vanġeli ta' Vassalli ħarġu b'mod anonimu. Ir-raġuni kienet illi dik il-ħabta kien hawn tensjoni kbira bejn il-komunità kattolika kbira Maltija u l-komunità żgħira eh, ta' protestanti. Kien hemm każijiet ta' swat u ta' teddid. Kien hemm każijiet fejn saħansitra Maltin li ilbu protestanti wara li jmutu jmorru biex jitfnuhom il-protestanti u il-kattoliċi joħorġu iħaġru it-tebut. Din kienet il-klima ta' terrur li kienet teżisti dik il-ħabta. Għalhekk isem Vassalli ma nsibuhx fuq dawn il-kotba.
F'dan iż-żmien nafu li l-maġġoranza tal-Maltin ma kinux jafu jaqraw u jiktbu. Allura, il-mistoqsija tqum waħedha. X'sens kienet tagħmel it-traduzzjoni meta ħafna nies ma kinux jafu jaqraw? Ir-rapport tal-kummissarji Ingliżi jindika illi Malta xi 2.5 fil-mija biss kienu jafu jaqraw u jiktbu u f'Għawdex 1.5 fil-mija biss. L-Ingliżi meta kienu jittraduċu l-Vanġeli bil-Malti f'moħħhom kellhom illi dawn il-kotba, peress illi l-Malti huwa mnissel mill-Għarbi, dawn ma kellhomx il-fantażija ta' Vassalli li l-Malti huwa Feniċju. F'moħħhom kellhom illi x-xogħlijiet bil-Malti jistgħu jservu lill-Għarab tal-Afrika ta' Fuq. Allura s-suq tagħhom ma kienx is-suq ta' Malta u Għawdex, imma kien is-suq Għarbi ukoll għax il-Malti huwa mnisser mill-Għarbi. Għalhekk il-Vanġelu ta' Vassalli, bħall-Vanġelu ta' Ġużeppe Martin Cannolo, insibuh miktub bil-Malti safi, għax daw b'ġebla waħda Riedu jolqtu żewġ għasafar. Il-Protestanti kellhom l-iskopijiet tagħhom, Vassalli kellu l-iskopijiet tiegħu. L-iskopijiet tal-Protestanti kienu marbutin mal-missjoni ewlenija tagħhom, jiġifieri li jxerrdu l-kelma t'Alla fil-każ meta kienu Malta bil-Malti. U għandna dawn l-episodji li narawhom f'korrispondenzi u anke f'gazzetti ta' dak iż-żmien fejn kienu jilaqgħu nies, ftit nies ġo xi dar ta' xi ħadd u joqogħdu jaqrawlhom il-Bibbja bil-Malti. U dik kienet l-ewwel darba. Sewa. Ġi dak kien l-iskop prinċipali tal-protestanti li jgħalmu il-Bibbja lill-Maltin bil-lingwa li jifmu huma. Imma l-Protestanti kellhom ukoll skop ieħor. Għaliex? Għax il-Malti kien qrib tal-arbi, kien jixbaħ l-arbi, din nutawa huma. Issa, huma stiednu lil missjunari oħrajn barranin biex jiġu Malta. Biex jitgħallmu il-Malti. Għaliex fil-fehma tagħhom ma kinitx xi ħaġa daqshekk diffiċli f'temp ta' ftit xhur jekk wieħed joqgħod jisma' lin-nies jitkellmu, jaqra anke minn dawn it-testi li kienu jkunu tradotti bil-Malti b'alfabett li jifhmu huma għax huwa l-istess alfabett li jintuża fl-Ingliż. Dawn fi ftit xhur kellhom jitgħallmu l-Malti mhux biex jitgħallmu l-Malti imma imma dawn biex imorru mbagħad f'pajjiżi Għarab u naturalment jibdew jikkonvertu lill-Misilmin biex isiru Nsara. Dak kienu l-iskopijiet tal-Protestanti. L-iskopijiet ta' Vassalli kienu differenti, l-ewwel ħaġa Vassalli ma kellux flus, ried imantni l-familja tiegħu, it-tfal, il-mara. Meta kienu avviċinawh il-Protestanti biex jibda jagħmel it-traduzzjoni tal-Bibbja, hu aċċetta. U minkejja li kien talabhom somma, huma dan u aċċettaw li ħalsuh inqas minn kwart ta' dak li kien talabhom, huwa xorta waħda aċċetta. Jiġifieri kien hemm il-parti ta' flus l-ewwel ħaġa. Però fl-istess ħin għal Vassalli din kienet importanti wkoll. Ma ninsewx Vassalli kiteb grammatika, kiteb dizzjunarju u kiteb pjan għall-Malti, fid-dizzjunarju kiteb pjan għall-Malti u fost l-oħrajn semma illi wara l-grammatika, wara d-dizzjunarju, Kellu jibda joħroġ ukoll testi ta' qari biex in-nies jibdew jaqraw bil-Malti. U għidli inti x'hemm aħjar biex milli jkollok il-Bibbja, il-Kelma t'Alla biex in-nies ikunu jistgħu jaqrawha u fl-istess ħin il-Kelma t'Alla ara kemm ħa tgħolli fid-dinjità ta' dan l-ilsien li nerġa' ngħid dak kien dejjem meqjus sa dak iż-żmien bħala djalett.
Meta miet, Vassalli ġie miċħud difna Kattolika. Nafu li kien hemm qassisin li seħtuh minn fuq il-pulptu u li Sid il-Kera ma setax jikri d-dar għax kulħadd kien jibża'. Nafu wkoll li wara mewtu ma setgħux ibiegħu l-kotba tal-qwir u l-grammatika. Schlienz jgħidilna li wara l-mewt ta' Vassalli l-qassisin Kattoliċi kienu jisħtuh minn fuq il-pulpti tagħhom u jgħid li għalhekk, Il-familja ta' Vassalli ma rnexxilhiex tbigħ imqar ktieb wieħed tal-grammatika jew tal-qwiel. Forsi għalhekk ukoll illi fis-suq illum il-ġurnata insibu bosta kopji tal-qwiel u tal-grammatika it-tieni edizzjoni ta' Vassalli għaliex ma kinux ibiegħuhom, ħaduhom il-Protestanti sewwa u illum insibuhom Għand bosta nies li jħobbu l-Malti, bil-maqlub tal-edizzjonijiet ta' Vassalli li ħarġu l-ewwel darba qabel ma kellna l-Franċiżi. Dawk il-kopji huma rari għax kienu qerduhom iż-Żebbuġin meta ħabtu għall-bibjoteka. Meta l-Kattoliċi ċaħdu difna d-difna lil Vassalli daħlu għaliha huma. Vassalli indifen fi Ġnien il-Mistrieħ illum hekk ngħidulu. Jista' jkun li ndifen fil-qabar tal-familja Frère, dak li jagħti fuq ir-riħ tal-Pietà. Il-Protestanti kienu jgħożżuh lil Vassalli. Ma kienx sempliċi impjegat. Kienu jagħrfu fih erudit, raġel li kien lest li jiftaqar u jfaqqar lil familtu, ma nafx jekk kinitx virtu dina, biex jgħix il-ħolma ta' ħajtu. Almenu hekk tgħid Sara Freer, oħt John Hookham, li kienet daħlet ma' ħuha William li kien membru tal-Università ta' Cambridge u kienet tirsistilu lil Vassalli biex William ħuha jippubblika l-Vanġeli u l-Grammatika u x-xogħlijiet l-oħra bil-Malti għand il-Cambridge University Press. Dawn il-manuskritti fuq il-ħolma kbira ta' Vassalli u s-sagrifiċċju ta' dan ir-raġel insibuhom fl-arkivju privat tal-familja Frère. Il-Protestanti xtraw il-manuskritti ta' Vassalli mingħand martu. Fejn spiċċaw dawn il-manuskritti?
Dak li nafu fuq il-mewt ta' Vassalli nafuh mill-kitbiet ta' Christoph Schlienz, ħabib ta' Vassalli, kollega tiegħu u membru taċ-Church Missionary Society. Schlienz kien jaf il-Malti wkoll u kien iżur lil Vassalli qabel ma miet. Vassalli kienet ikkankratlu siequ, miet wara tbatija kbira, miet fqir u l-mara ta' Vassalli, Katarina, ma kellhiex biex tħallas lil sid il-kera, Qabdet il-manuskritti u kienet se troddhom lil Sid il-Kera. Imma kif raw hekk il-Protestanti qabdu l-manuskritti, ħallsuha tagħhom u żammewhom huma. Dawn il-manuskritti illum ma nafux fejn huma. Kien hemm min fittixhom pereżempju fil-Bibljoteka ta' Birmingham tal-Università ta' Birmingham fejn hemm l-arkivju tas-CMS, Church Mystery Society, imma ħadd ma sabhom. Sa ftit snin wara li l-mewt ta' Vassalli kien hemm nies bħal George Percy Badger, membru ieħor tas-CMS, li kellu aċċess għal dawn il-manuskritti u ippubblika d-daħla ta' ktieb minnhom ta' Vassalli. Id-daħla jisimha Sterina, kitba sabiħa immens fuq il-bżonn u l-utilità li l-Maltin jitgħallmu jiktbu. u jaqraw. Dawn il-manuskritti nafu li jridu jinkludu id-dizzjunarju ta' Vassalli, kien għadu ma għamilx l-ittri mill-kliem minn AA sa AL, imma mill-bqija minn AL sa Zeta, Vassalli kien għamilhom. Hemm djalogi, min jaf kemm huma sbieħ, hemm ittri, meta ngħidu ittri ifisser espożizzjoni, teżi, fil-forma ta' ittra. Kellhom drawwa kbira jagħmluha dik il-ħabta. U kotba tal-qari għat-tfal. Nafu li kienu jeżistu dawn għaliex Schlienz jgħidilna x'ħalla warajh Vassalli.
Hemm ħafna aktar x'jingħad dwar Vassalli, li llum insejħulu missier l-ilsien Malti. Insibu mafkar ta' Vassalli minn Anton Agius ġewwa Ħaż-Żebbuġ. Insibu wkoll il-Kulleġġ Mikiel Anton Vassalli. Vassalli spira r-rumanz ta' Ġużè Aquilina taħt tliet saltniet, kif ukoll dak ta' Fran Sammut, Il-Ħolma Maltija. Insibu wkoll numru ta' poeżiji dedikati lil Vassalli minn poeti varji bħal Dun Karm Psaila, Ġorġ Pisani, Rużar Briffa u oħrajn. Il-Professur Manwel Mifsud ħareġ diska li tirrakkonta ħajjet Vassalli. Fil-programm li jmiss se nħarsu lejn it-traduzzjonijiet Bibliċi fil-Malti. Għal darb'oħra.